wĩ mwega reke ngũkaribithie wĩruti wa bibilia thĩinĩ wa cukuru ya thabatũ ĩno nĩ cukuru ya thabatũ ya gĩcunjĩ gĩa gatatũ kĩa mwaka ũyũ wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ ũguo nĩ kuga mweri wa July wa August na wa September mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ. Ũhoro ũrĩa tũreruta mĩeri ĩno ĩtatũ wĩna kĩongo kĩroiga icua-inĩ rĩa mwaki twĩna Kristo. Icua-inĩ rĩa mwaki twĩna Kristo. Mwandĩki wa ũhoro ũyũ nĩ Gavin Anthony na eroiga na gĩthũngũ in the crucible with Christ. Ĩno nĩ lesson ya mbere. ĩrathomwo June mĩrongo ĩrĩ na ithano nginya July ĩmwe, kwĩharĩria kwaria ũhoro wayo kĩrathi-inĩ thabatũ ya July igĩrĩ. Kĩongo kĩa lesson ĩno nĩ icua-inĩ rĩa mwaki wa mũrĩithi, icua-inĩ rĩa mwaki wa mũrĩithi. Ataũri na atabarĩri nĩ mũratha wa mũgane, kamũra wa mũrĩu na maina wa mwangi. Ũrĩa ũrathoma reconi ĩno nĩ mũratha wa mũgane. Nĩ ndagũkaribithia o rĩngĩ ũkorwo hamwe na ithuĩ. Nĩ tũhoe. Ngai witũ ũrĩa ũtũũraga tene na tene, nĩ tũgũgũcokeria ngatho nyingĩ nĩ gũtũkinyĩria gĩcunjĩ gĩa gatatũ kĩa mwaka ũyũ wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ, mweri ũyũ, mũthenya ũyũ, na ithaa rĩrĩ. Lesson ici cia July, August na September iratwĩra atĩ icua-inĩ rĩa mwaki twĩna Kristo. Nĩ wega mũno nĩ gũtũtongoria gũtaũra lesson ĩno. Harĩ mothe rĩ, twahoya Roho waku mũtheru atũtongorie. Nĩ ihinda rĩega wamũrĩte tũcemanie nawe rĩngĩ tũrĩ arutwo thĩinĩ wa thukuru ya Kristo. Tũgũkũhoya o mũndũ ũrĩa wothe ũkũigua oime na ũndũ ũkũmwaka. Kĩrĩ ũcio ũngĩ na niĩ tũkũigua twĩ kĩrathimo gĩa kwamũkĩra na kwamũkĩria. Twahoya twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa Kristo Mwathani witũ. Amen. Lesson ya mbere, mĩaraho mũthenya wa thabatũ, June mĩrongo ĩrĩ na ithano, mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ. Thoma gĩcunjĩ gĩa kiumia gĩkĩ kwĩharĩria mũthenya wa thabatũ, mweri wa gatandatũ, July igĩrĩ, mwaka ũyũ wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ. Icua rĩa mwaki rĩa mũrĩithi. Thoma nĩ ũndũ wa wĩruti wa kiumia gĩkĩ Thaburi mĩrongo ĩrĩ na ithatũ na Aroma ikũmi na igĩrĩ mweri wa ikũmi na inyanya nginya mĩrongo ĩrĩ na ĩmwe. Thaburi mĩrongo ĩrĩ na ithatũ ĩkuga atĩrĩ, Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa, ndirĩ kĩndũ ingĩkĩaga. Atũmaga njarahe cieni-inĩ iria i nyeki nduru, andeithagia ngurumo ya maĩ o marĩa mena ũhurũko. Nĩ kũriũkia ariũkagia ngoro yakwa. akandongoria na njĩra cia ũthingu nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩake. O na ingĩtuĩka ndĩrahungurĩra mũkuru wĩ ndumata ya gĩkuũ, ndirĩ ũgwati ingĩĩtigĩra, nĩ gũkorwo twĩ hamwe nawe. Thiarĩ waku na mũthĩgi nĩcio igũtũma makũke. Ũnjarĩire metha harĩa ndĩ, o ũthiũ-inĩ wa thũ ciakwa. Nĩ ũnjitĩrĩirie maguta mũtwe, gĩkombe gĩakwa nakĩo nĩ kĩembemba-inĩ.

na marakara make. Nĩ gũkorũo nĩ handĩke atĩrĩ, Kũrĩhanĩria nĩ ũhoro wakwa, niĩ nĩ niĩ ngaarĩhania, ũguo nĩguo Mwathani ekuuga. Kaba rĩrĩ, mũndũ ũrĩa wĩ na ũthũ nawe angĩkorũo nĩ ahũtiĩ, mũhe irio, na angĩkorũo nĩ anyotiĩ, mũhe gĩa kũnyua, amu eka ũguo nĩ makara me mwaki ũramũhũmbĩrĩra mũtwe. Tiga gũkanatoorio nĩ ũũru, no rĩĩrĩ, tooragia ũũru nĩ gwĩkaga wega. Gĩcigo gĩa kũririkana, Thaburi mĩrongo ĩĩrĩ na ithatũ mũhari wa gatatũ, Nĩ kũriũkia ariũkagia ngoro yakwa, akandongoria na njĩra cia ũthingu nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩake. Sophie eetiranĩtie na mũrango wa rumu ĩrĩa ekomaga. Nĩetindirũkirie kahoora nginya agĩtĩnĩka thĩ. Maithori nĩmambĩrĩirie kũmũũka na ihenya. Na o thutha wa kahinda kaniini tu, akĩambĩrĩria kũrĩra. Egwĩka ũguo nĩkĩ? Angĩka ũguo atĩa? Sophie akoretwo o hĩndĩ akinyĩrwo nĩ ũhoro wa kũmwagithia thayũ ngoro-inĩ. Mũndũ eciragia nĩ mũrata wake na aheete gĩtĩo na ehokete. Nĩaragia maheni kũmũthũkĩria rĩtwa na ngumo yake wĩra-inĩ ũrĩa arutaga. Akĩoya Bibilia yake yarĩ gĩtanda-inĩ na ihenya ta arĩ kũmĩgutha, na o rĩmwe agĩĩkora arorete ciugo oĩ wega mũno. Nĩ kũriũkia ariũkagia ngoro yakwa, akandongoria na njĩra cia ũthingu nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩake. O na ingĩtuĩka ndĩrahungurĩra mũkuru wĩ nduma ta ya gĩkuũ, ndirĩ ũgwati ingĩgĩĩtigĩra, nĩ gũkorwo twĩ hamwe nawe. Thiarĩ waku na mũthĩgi nĩcio igũtũma makũke. Ciugo icio ciandĩkĩtwo Thaburi mĩrongo ĩrĩ na ithatũ mũhari wa gatatũ na wa kana. Na moguo gũtingĩhotekeka. Ciugo icio ikĩmuma kanua, akĩĩarĩria. No oiga ũguo arorania maũndũ. Nĩ etĩkiri ũguo nĩguo kwarĩ. Mũrĩithi ũrĩa ũhoro wake wĩ Thaburi-inĩ ĩno nĩwe wetongoragĩria ng'ondu ciake njĩra-inĩ cia ũthingu. No njĩra ici cionekanaga ciĩ na ithioro ihungurĩte mũkuru wendi mata ya gĩkuũ. Hihi no kũhoteke atĩ ũũru ũcio mũrata wake aamwĩkire, mũkuru ũyũ wa nduma, no ihũthĩrũo nĩ Ngai kũmũruta maũndũ ma ũthingu? Gũikia ritho ũhoro wa kiumia gĩkĩ, thĩinĩ wa mũtũũrĩre waku-rĩ, nĩ hĩndĩ ĩrĩkũ ũkoraga kĩĩroho makĩria, nĩ hĩndĩ ĩrĩa maũndũ me mahũthũ kana rĩrĩa me maritũ? Lesson ya mbere Jumabiri tarĩki mĩrongo ĩrĩ na ithathatũ mweri wa gatandatũ mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ. Kĩongo kĩa ũhoro nĩ mũtongoria rũgendo-inĩ nĩwe mũrĩithi. Thaburi mĩrongo ĩrĩ na ithatũ mũhari wa mbere ĩkuga, Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa, ndirĩ kĩndũ ingĩkĩaga. Harĩ gakundi ga ciana kerirwo gacore mbica ya Ngai kuonania ũrĩa ahana. Na thĩinĩ wa mbica ciothe iria ciana icio ciacorire, nĩ harĩ na mbica ya ngoro. Rĩrĩa ciana icio cioririo gĩtũmi gĩa gũcora ngoro mbica-inĩ, ciothe ciacokirie atĩ Ngai nĩ wendo. Warĩ ũndũ mũhũthũ ũguo kũrĩ ciana icio. Nĩ ũndũ mũhũthũ gũkorũo na meciria mega megiĩ Ngai na wendi wake hĩndĩ ĩrĩa maũndũ marathiĩ wega. No rĩrĩa tũrathiĩ tũgĩkũraga na maũndũ makaritũha na makagĩa na hinya mũtũrĩre-inĩ, ũrĩa tuonaga Ngai atariĩ nĩ ũgarũrũkaga. No we Ngai ndacenjagia, no ithuĩ nĩ tũcenjagia. Nĩ tũthome Ahibirania ikũmi na ithatũ mũhari wa inyanya. na Jakubu ĩmwe mwarĩ wa ikũmi na mũgwanja. Ahibirania ikũmi na ithatũ mũharĩ wa inyanya ĩkuga Jesu Kristo atũraga atekũgarũrũka ira na ũmũthĩ ona nginya tene na tene. Jakubu ĩmwe mwarĩ wa ikũmi na mũgwanja. Ũheani o wothe wa maũndũ mega ona kĩheo o gĩothe kĩrĩa kĩagĩrĩire kũna ciumaga igũrũ, igaikũrũka ciumĩte kũrĩ Ithe witũ, mwene motheri ma igũrũ, ũrĩa ũtagariũkaga, na ndarĩ na kĩruru gĩa kũgarũrũka. Tondũ andũ arĩa maarĩ kuo hĩndĩ ya kĩrĩkanĩro gĩa tene maarĩ arĩithi. Thaburi mĩrongo ĩrĩ na ithatũ ĩhũthagĩra ngerekano ya mũrĩithi gũtarĩria ũrĩa Ngai atũroraga na gũtũmenyerera. Kiugo kĩu na mbica ĩyo ya mũrĩithi... Nĩ kĩhũthagĩrũo thĩinĩ wa Kĩrĩkanĩro Gĩkũrũ o na Kĩrĩkanĩro Kĩrĩa Kĩerũ kũrũgamĩrĩra Ngai. Nĩ mbica njega mũno na ndĩcenjagia. Tũtanarora Thaburi 23-rĩ, nĩ twambe tũrore andĩki maigana ũna thĩinĩ wa Bibilia tũigue ũrĩa mataũkĩirũo nĩ wĩra na mĩtugo ya mũrĩithi. Ũreruta atĩa ũhoro wa mũrĩithi kuuma icigo-inĩ ici irũmĩrĩire? Isaya mĩrongo ĩna mwarĩ wa ikũmi na ĩmwe, Jeremia mĩrongo ĩrĩ na ithatũ mwarĩ wa gatatũ na wa kana, Ezekieli mĩrongo ĩtatũ na inya mwarĩ wa ikũmi na igĩrĩ, Johana ikũmi mwarĩ wa ikũmi na inya nginya wa ikũmi na ithathatũ, na Petero wa mbere igĩrĩ mwarĩ wa mĩrongo ĩrĩ na ithano. Ũreruta atĩa ũhoro wa mũrĩithi kuuma Isaya mĩrongo ĩna mwarĩ wa ikũmi na ĩmwe ĩrĩa ĩroiga, Arĩithagia mbũri ciake o ta mũrĩithi, natuo tũgondu atuoyaga na moko make na agatũkuuĩra gĩthũri-inĩ gĩake, nacio ng'ondu iria irongithia acitongoragia o kahora. Ũreruta atĩa ũhoro wa mũrĩithi kuuma Jeremia mĩrongo ĩĩrĩ na ithatũ mũhari wa ithatũ nginya wa kana? Niĩ mwene nĩngacookereria matigari ma rũũru rwa mbũri ciakwa kuuma mabũrũri mothe marĩa ndaacitwarithirie, ndĩciicookie ũrĩithio-inĩ wacio, na nĩigaciaranĩra kuo ciingĩhe. Nĩngaacireheera arĩithi a gũcirĩithagia, na itigacooka gwĩtigĩra kana kũmaka. na gũtirĩ o na ĩmwe yacio ĩkoora, ũguo nĩguo Jehova ekuuga. Naho thĩinĩ wa Ezekieli mĩrongo ĩtatũ na inya mũhari wa ikũmi na igĩrĩ, nĩ tũgũcokererũo kĩũria kĩu, Ũreruta atĩa ũhoro wa mũrĩithi kuuma ho? Ezekieli mĩrongo ĩtatũ na inya mũhari wa ikũmi na igĩrĩ. O ta ũrĩa mũrĩithi amenyagĩrĩra rũũru rwake rũrĩa rũhurunjũkĩte rĩrĩa arĩ hamwe naruo-rĩ, ũguo nĩguo o na niĩ ngaamenyagĩrĩra ng'ondu ciakwa. Nĩngaciteithũra ndĩciirute kũrĩa guothe ciahurunjirũo mũthenya ũrĩa kwarĩ matu na nduma. Na rĩu ũrorete Johana ikũmi, mwarĩ wa ikũmi na inya nginya wa ikũmi na ithathatũ-rĩ. Ũgũcokia atĩa kĩũrio kĩu kĩu tuoria na mabuku macio mangĩ? Ũreruta atĩa ũhoro wa mũrĩithi? Johana ikũmi, mũhari wa ikũmi na inya nginya wa ikũmi na ithathatũ, Niĩ nĩ niĩ mũrĩithi ũrĩa mwega. Nĩ njũĩ ng'ondu ciakwa, nacio ng'ondu ciakwa nĩ cinjũĩ. O ta ũrĩa Baba anjũĩ, na niĩ ngamenya Baba, na nĩ ndutĩte muoyo wakwa nĩ ũndũ wa ng'ondu. Ndĩna ng'ondu ingĩ iria itarĩ cia gĩcegũ gĩkĩ, no nginya o nacio ndĩcirehe. O nacio nĩ igathikĩrĩria mũgambo wakwa, na gũgakorwo na rũru rũmwe na mũrĩithi ũmwe. Rĩu gĩcoke ũthome. wetũrũ wa mbere igĩrĩ mũhari wa mĩrongo ĩrĩ na ithano, na wĩyũrie kĩũria kĩu, ũreruta atĩa ũhoro wa mũrĩithi? Wetũrũ wa mbere igĩrĩ mũhari wa mĩrongo ĩrĩ na ithano haroiga atĩrĩrĩ, nĩ gũkorwo mwatariĩ ta ng'ondu itururĩte, no rĩu nĩ mũcokereire mũrĩithi na mũrori wa mĩoyo yanyu. Rĩu guũria Thaburi mĩrongo ĩrĩ na ithatũ, tũgũthoma mũhari wa kerĩ nginya wa gatandatũ. Nĩ atĩa mũrĩithi ekaga kũrora ng'ondu ciake? Nĩ tũgũcokera kĩũria kĩu mbere ya gũthoma mũhari o mũhari. Thaburi mĩrongo ĩrĩ na ithatũ mũhari wa kerĩ. Nĩ atĩa mũrĩithi ekaga kũrora ng'ondu ciake? Atũmaga njarahe cieni-inĩ iria Ii nyeki nduru. Andeithagia ngurumo ya maaĩ o marĩa me na ũhurũko. Nĩ atĩa mũrĩithi ekaga kũrora ng'ondu ciake? Mwarĩ wa gatatũ. Nĩ kũriũkia ariũkagia ngoro yakwa. Akandongoria na njĩra cia ũthingu nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩake. Nĩ atĩa mũrĩithi ekaga kũrora ng'ondu ciake? Mũhari wa kana. O na ingĩtuĩka ndĩrahungurĩra mũkuru wĩ nduma ta ya gĩkuũ, ndirĩ ũgwati ingĩĩtigĩra. nĩgũkorwo twĩ hamwe nawe. Thiarĩ waku na mũthĩgi nĩcio igũtũma makũke. Nĩ atĩa mũrĩithi ekaga kũrora ng'ondu ciake? Thaburi mĩrongo ĩrĩ na ithatũ mũhari wa gatano Ũnjarĩire metha harĩa ndĩ, o ũthiũ-inĩ wa thũ ciakwa,

Wahota atĩa kũhũthĩra mbica ĩno gwĩkĩra mũndũ ũngĩ hinya? Mũndũ ũrĩa mbica yake ya ũrĩa Ngai ahana nĩ thũkie nĩ ũndũ wa mathĩna na matangĩko make. O na mathĩna na matangĩko macio mangĩkorũo marĩ marĩkũ. Ĩno no lesson ya mbere mũthenya wa Jumatatũ, tarĩki mĩrongo ĩrĩ na mũgwanja mweri wa gatandatũ. mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ. Kĩongo kĩa reconi ĩno nĩ kũndũ njĩra-inĩ rũgendo-inĩ. Thaburi mĩrongo ĩrĩ na ithatũ mwario ithatũ ĩkuga ũũ, Nĩ kũriũkia ariũkagia ngoro yakwa, akandongoria na njĩra cia ũthingu nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩake. Ta wĩcirie ũhoro wa njĩra cia ũthingu i mbere yaku, citambũrũkĩte mbere yaku, ithiĩte irorete mbere kũraya. Ndũrahota kuona mũthia wacio no nĩ ũramenya atĩ mũthia wa rũgendo nĩ mũciĩ, nyũmba ya Ngai. Ũgĩcũthĩrĩria hakuhĩ nawe rĩ, nĩ ũrona kũrĩa njĩra icio cikwerekeirie? Gwĩ kũndũ kũmwe ũrona wega gũkĩra kũrĩa kũngĩ, no gwĩ kũmwe ũrigĩrĩirio kuona nĩ tondũ nĩ kũhithĩtwo nĩ indo nene ona mĩhĩnga ya ũgwati. Rĩmwe njĩra nĩ ũkwaga kũmĩona yaturũkia karĩma, mĩena ĩmwe nĩ mĩhũthũ kũmĩgerera. na ĩngĩ nĩ mĩritũ. Ũguo noguo kwarĩ hĩndĩ ĩrĩa Isiraeli arĩ rũgendo-inĩ rwa kuuma Misiri agĩthiĩ bũrũri wa kĩĩranĩro, na noguo thaburi ĩno ya mĩrongo ĩrĩ na ithatũ ĩtaarĩirie. Rora thaburi ĩno ya mĩrongo ĩrĩ na ithatũ na wonanie kũrĩa guothe Daudi arona ng'ondu ikĩgerera rĩrĩa irahĩtũkĩra njĩra cia ũthingu irĩ rũgendo-inĩ irorete nyũmba ya Mwathani. Nĩ kĩĩ kĩratũma njĩra ici ciĩtwo njĩra cia ũthingu kana njĩra cia ma? Haha hena itũmi inya nene. Gĩtũmi kĩa mbere, nĩ njĩra cia ũthingu tondũ nĩ ikinyagia mũndũ mũthia wa thabarĩ, mũciĩ kwa mũrĩithi. Gĩtũmi gĩa kerĩ, nĩ njĩra cia ũthingu nĩ tondũ nĩ itũkuruhanagia na ũrĩa mwega. Mũrĩithi we mwene. Gĩtũmi gĩa gatatũ, nĩ njĩra cia ũthingu tondũ nĩ itũrutaga gũtuĩka andũ ega, gũtuĩka ta mũrĩithi. Gĩtũmi gĩa kana, nĩ njĩra cia ũthingu tondũ nĩ itũheaga ũira mwega tũtuĩke andũ agĩrĩru nĩ getha tũgocithie Ngai. Nĩ njĩra cia ma kana cia ũthingu maũndũ mahũthe kana maritũhe. Nĩ ũndũ wa bata kũmenya atĩ rĩrĩa Ngai aratũtongoria, ti atĩ no ũndũ wa gũtũkinyia kũrĩa tũrathiĩ ta ũrĩa mũrigo ũkinyagio. Nĩ ũndũ mũnene ũgakĩra gũtongorio na kũmenyererũo. O ta ũrĩa ngerekano nyingĩ ciĩ Bibilia-inĩ Ngai atongoragia andũ ake, o na akorũo nĩ agĩtongoria Abrahamu na ciĩranĩro ciake kana agĩtongoria Isiraeli na ihiga rĩa mwaki ũtukũ. na ĩtu kwĩ mũthenya. Rĩrĩa Ngai aratongoria hingo ciothe nĩ kũruta araruta andũ ake ũthingu. Nĩ ũrĩ na ũmenyo atĩ ũthingu nĩkĩo kĩndũ kĩa bata gũkĩra maũndũ mothe harĩ mũrĩithi mũtũrĩre-inĩ waku? Nĩ atĩa magerio mangĩcenjia mũtũrĩre waku nĩgetha ũhote kuonania ũrĩa Kristo ahana? Mũthenya wa Jumaine, tarĩki mĩrongo ĩrĩ na inyanya, mweri wa gatandatũ, mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ. Kĩongo kĩa ũhoro, Kuoya njĩra ĩterĩgĩrĩirwo gĩcunjĩ kĩa mbere, Mũkuru. Thaburi mĩrongo ĩrĩ na ithatũ mũhari wa kana ĩkuuga, O na ingĩtuĩka ndĩrahungura mũkuru we nduma ta ya gĩkuũ, ndirĩ ũgwati ingĩĩtigĩra, nĩ gũkorwo twĩ hamwe nawe. Thiarĩ waku na mũthĩgi nĩcio igũtũma makũke. No gũkorwo arĩ wega korwo njĩra cia ũthingu ituĩkanagĩria kũrĩa kũrĩ na nyeki nduru, na njũĩ ciĩ na maĩ mena ũhurũko maratherera. No rĩrĩ. ĩyo tiyo mbica ĩrĩa Daudi atũcoreire na ciugo icio, na ningĩ njĩra ĩgereire nduma-inĩ o ta ya gĩkuũ, ti kũndũ tũngĩkorũo tũkĩrirĩria gũthiĩ. Bũrũri-inĩ wa Isiraeli he njĩra igĩaga kuo hĩndĩ ya mbura tu, hamwe na iria ingĩ ithereraga hingo ciothe. Mahinda mamwe mwaka-inĩ njũũĩ icio nĩ igĩaga na mũiyũro mũnene na igatherera ituĩkanĩirie mĩkuru nene cianda-inĩ na nditi nene mũno, igooka andũ matehũgĩte, na ikamakĩria mayũ mangĩaga gwĩthara. Kũu maĩ macio mageragĩra nĩ kũndũ gũtarĩ kwariĩ mĩkuru-inĩ, kũndũ kũriku gũthiĩkĩte riũa. Kwoguo nduma ta ya gĩkuũ ĩronania mbica ya ciĩruru. ciĩ kũndũ kũriku mũno kana nduma nene mũno. Ta wĩcirie mahinda marĩa ũkoretwo wĩ thĩiniĩ wa mũkuru waku we mwene wa nduma ta ya gĩkuũ, gũkoretwo kũhana atĩa? Nĩ wetigĩrire? Nĩ wetigĩrire ona akorwo nĩ woĩ atĩ mũrĩithi arĩ hau nawe? Nĩ icigo irĩkũ cia Bibilia ciarĩ na bata mũnene harĩ we hĩndĩ ĩyo, na nĩkĩ? Ũgwĩciria ng'ondu ciekorire mũkuru-inĩ atĩa? Ũgwĩciria nĩcio cietwarire kuo kana nĩ mũrĩithi wacio we mwene wacigereirie njĩra ĩyo? Taarĩria na ũheane itũmi. Mũndũ ũgwĩtwo Elizabeth Elliot andĩkĩte atĩ, Ng'ondu yekorire ĩ mũkuru-inĩ wĩ nduma ta ya gĩkuũ yahota gwĩtĩkia atĩ ĩtongoretio kinya kuo na njĩra ya kũheenererio. Nĩ kwagĩrĩire ng'ondu ĩyo ĩgerere nduma-inĩ nĩ getha ĩĩrute kwaga kũigua guoya. Mũrĩithi arĩ o ho? Elizabeth Elliot aandĩkĩte ibuku rĩgwĩtwo Quest for Love, kau nĩ karatathi ka magana merĩ na ikũmi na inyanya. Nĩ ũrĩ weigua ta ũtongoretio mũkuru-inĩ na njĩra ĩtarĩ ya ma? Wacokeirie Ngai atĩa ihinda-inĩ rĩu? Ũgwĩciria nĩ kĩĩ kĩngĩtũma mũrĩithi oe ikinya rĩu etĩkĩre tũingĩre mũkuru wĩ nduma o na akorwo he na ũgwati wa atĩ we no age gũtaũkĩka wega nĩ ithuĩ? Jumatano tarĩki mĩrongo ĩrĩ na kenda mweri wa gatandatũ mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ. Kĩongo kĩa ũhoro nĩ kuoya njĩra ĩterĩgĩrĩirwo metha ĩthiũrũrũkĩirio. Thaburi mĩrongo ĩrĩ na ithatũ mũhari wa gatano ĩkuga ũnjarĩire metha harĩa ndĩ o ũthiũ-inĩ wa thũ ciakwa. Nĩ ũnjitĩrĩirie maguta mũtwe, gĩkombe gĩakwa nakĩo nĩ kĩambembaine. Mĩtũrĩre-inĩ itũ ti itherũ nĩ tũcemanagia na imwe cia thũ citũ, wĩkaga atĩa wacemania nacio? Nĩ ũrĩ waikara gĩtanda-inĩ ũtukũ ũkĩgariũranagia ũgĩciria ũrĩa ũkwĩrĩhĩria kũrĩ arĩa marageria gũgwĩka ũru kana kwananga wĩra waku? Ũkoretwo na thũ cia mũthemba ũrĩkũ mũtũrĩre-inĩ waku? Nĩ ũcokeirie andũ arĩa mageretie gũgwĩka ũũru wee mwene kana andũ arĩa wendete? Warũmĩrĩire wega atĩa ciugo cia Kristo kũrĩ ithuĩ iria ciandĩkĩtwo Mathayo ithano mũhari wa mĩrongo ĩna na inya, kana ciugo cia Baũrũ thĩinĩ wa Aroma ikũmi na igĩrĩ mũhari wa ikũmi na inyanya nginya wa mĩrongo ĩrĩ na ĩmwe? Mathayo ithano mũhari wa mĩrongo ĩna na inya ĩkuuga, No niĩ ngũmwĩra atĩrĩ, endagai andũ arĩa marĩ muku na inyuĩ, na mũhoyagĩre arĩa mamũnyariraga. Aroma ikũmi na igĩrĩ mũhari wa ikũmi na inyanya nginya wa mĩrongo ĩrĩ na ĩmwe naho hekuga atĩrĩrĩ, inyuĩ hanyu-rĩ, kũngĩhoteka geragiai gũikarania na andũ othe mwĩ thayũ. Endwa akwa, mũtikanerĩhĩrie, no mũtigagĩre Ngai arĩhanĩrie na marakara make, nĩ gũkorwo nĩhandĩke atĩrĩ... Kũrĩhanĩria nĩ ũhoro wakwa. Niĩ nĩ niĩ ngarĩhania, ũguo nĩguo mwathani ekuuga. Kaba rĩrĩ, mũndũ ũrĩa wĩ na ũthũ nawe angĩkorwo nĩ ahũtiĩ, mũhe irio, na angĩkorwo nĩ anyotiĩ, mũhe gĩa kũnyua, amu weka ũguo, nĩ makara me mwaki ũramũhũmbĩrĩra mũtwe. Tiga gũkanatoorio nĩ ũũru, no rĩĩrĩ, tooragia ũũru nĩ gwĩkaga wega. Thĩinĩ wa Thaburi mĩrongo ĩĩrĩ na ithatũ mũhari wa gatano, Daudi atuonagia njĩra ĩmwe ya kũhiũrania na thũ. Atũmaga thũ icio cinyiihe na gũcũthĩrĩria ũrĩa Ngai areeka nĩ ũndũ wake we mwene e Daudi. Na Ngai e hau akĩmũhaarĩrĩria iruga. Thĩinĩ wa mĩikarĩre ya andũ a kũrĩa Daudi aaumire, rĩrĩa mũgeni wa gĩtĩo aakinya iruga-inĩ, mũnene wa iruga aamũitagĩrĩria maguta mũtwe. Rĩrĩa aratoonya iruga-inĩ kũrĩa kũrarĩrĩrũo, mũgeni agacoka agaikario gĩtĩ-inĩ mbere yake he na irio nyingĩ makĩria ma iria angĩhota kũrĩa anine. Nĩ atĩa indo ici ithatũ, metha, maguta na gĩkombe, thĩinĩ wa Thaburi mĩrongo ĩĩrĩ na ithatũ mweri wa gatano cingĩtũteithia kũririkana ũrĩa Ngai atũtahanagĩra o na rĩrĩa tũrĩ mũkuru-inĩ? O ta ũrĩa Paulo atũririkanagia thĩinĩ wa Efeso ithathatũ mweri wa ikũmi na igĩrĩ, Nĩ ũndũ kũgiana gwitũ ti gwa kũgiana na arĩa me na mwĩrĩ na thakame, no nĩ gwa kũgiana na mothamaki, o na mahinya, o na arĩa maathanaga thĩ ĩno ĩĩ na nduma, o na mbũtũ cia maroho moru kũrĩa igũrũ. Thũ citũ ciothe nĩ iria tũrona na iria tũtarona. Twende kana tũtiende, tũrĩ arigiicĩrie. No o na kũrĩ ũguo-rĩ, tũrĩ na Mũrĩithi. Gũtirĩ thũ o na ĩmwe ĩronekana na maitho kana ĩtaronekana ĩngĩhota kũiya kĩrĩa atũhete. Ta wĩcũranie ũrĩa mũrĩithi agwĩkĩire rĩrĩa ũthiũrũrũkĩirũo nĩ thũ. Nĩ kĩĩ ũrona mahinda-inĩ maya gĩa gũkũhotithia gũcokia ngatho o na hĩndĩ ĩrĩa wacemania na moritũ? Mũthenya wa aramithi, tarĩki mĩrongo ĩtatũ mweri wa gatandatũ mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ. Kĩĩranĩro kĩrũmu rũgendo-inĩ. Zaburi mĩrongo ĩrĩ na ithatũ mweri wa gatandatũ ĩkuga, Matukũ mothe ma muoyo wakwa, wega na ũtugi itirĩ hingo itarĩrũmanagĩrĩra na niĩ, na ngũtũũra nyũmba ya Jehova matukũ matarĩ mũthia. Hĩndĩ ĩrĩa twĩ mũkuru-inĩ kana hĩndĩ ĩrĩa tũthiũrũrũkĩirio nĩ thũ, rĩmwe no twende kũhana ta tũkũheneka atĩ tũrĩ atiganĩrie. Ti hingo ciothe kũiguĩkaga ta Ngai areka maũndũ maingĩ. nĩ twĩciragia atĩ korũo Ngai nĩ aratũteithagia tũtingĩrĩ thĩna-inĩ. No rĩrĩ, Daudi nĩ aroneka atĩ ũguo tiguo we arona. O na arĩ na magerio, nĩ maũndũ merĩ marĩkũ Daudi aragweta thĩinĩ wa Thaburi 23:6 marĩa atarĩ na nganja namo? Thaburi ĩyo.

Aefeso ĩmwe mũhari wa inya ĩkuuga, Nĩ gũkorũo o na thĩ ĩtanombwo, Ngai nĩ aatũthurire nĩguo tũtuĩke ake thĩinĩ wa Kristo, nĩguo tũtuĩke atheru na twage ũcuke maitho-inĩ make. Petero wa Kerĩ ĩmwe mũhari wa ikũmi, Hakĩrĩ ũguo, ariũ a Ithe witũ-rĩ, Ĩkagĩrai kĩyo o makĩria, nĩguo gwĩtwo kwanyu na gũthuurwo kwanyu gũtuĩke kũrũmu, amu mweka ũguo-rĩ, gũtirĩ hingo mũkaahĩngwo. Ahibirania ikũmi na ĩmwe, mũhari wa ikũmi na ithatũ nginya wa ikũmi na ithano. Andũ acio othe-rĩ, maakuire marũmĩtie ũhoro ũcio wa gwĩtĩkia, na matarĩ maahingĩrio ciĩranĩro, ĩndĩ nĩmaacionaga irĩ kũraya magacikũngũĩra. makiumbũraga atĩ no ageni na agendi gũkũ thĩ. Na rĩrĩ, andũ arĩa maragia maũndũ ta macio nĩ monanagia wega atĩ gũcaria maracaria bũrũri ũngĩtuĩka wao ene. Na mangĩatũire maririkanaga bũrũri ũrĩa maumĩte maũĩrirĩrie rĩ, nĩ mangĩonire hĩndĩ ya gũcoka kuo. He ndaũri imwe ciugaga atĩ wega na wendo... ũtangĩaga gũkorwo oho kĩĩranĩro kĩrĩa Ngai aaheanĩte. Nĩ iihĩtaga matukũ-inĩ mothe ma muoyo wakwa. No rĩrĩ, gĩĩko kĩrĩa kĩagwetetwo mbere kĩarĩ na hinya mũingĩ gũkĩra ũguo. Na mũhari ũcio wagĩrĩirũo nĩ kuuga atĩ wega na wendo ithingatanaga na niĩ itegũtithia matukũ-inĩ mothe ma muoyo wakwa. Nĩ ũndũ wa ma atĩ kiugo. kĩu kĩhũthĩrĩtwo thĩinĩ wa rũthiomi rwa Kĩhibirania nĩkĩo kĩhũthĩrĩtwo thĩinĩ wa Kĩambĩrĩria ikũmi na inya mũhari wa ikũmi na inya, Joshua ikũmi mũhari wa ikũmi na kenda, na Samueli wa mbere mĩrongo ĩrĩ na ithano mũhari wa mĩrongo ĩrĩ na kenda, kũrĩa rĩciria rĩa kũrũmĩrĩra hatarĩ gũtithia rĩcokeirũo gũtikagĩe nganja. kĩambĩrĩria ikũmi na inya mũhari wa ikũmi na inya. Rĩrĩa Aburamu aiguire atĩ mũndũ ũcio wao nĩ anyitwo agatahwo-rĩ, agĩta andũ magana matatũ na ikũmi na anana, arĩa maarutĩtwo ũkũrũ wa mbaara na maaciarĩirwo gwake mũciĩ, makĩingatithia thũ icio o nginya Dani. Joshua ikũmi mũhari wa ikũmi na kenda. No inyuĩ mũtigatithie. Teng'eriai thũ cianyu mũcitharĩkĩre mũciĩrutĩtie na thutha, na mũtikareke itonye matũũra macio manene. nĩ gũkorũo Jehova Ngai wanyu nĩ aciheanĩte moko-inĩ manyu. Rĩu nĩ tũigue Samueli wa mbere, mĩrongo ĩĩrĩ na ithano mwarĩ wa mĩrongo ĩĩrĩ na kenda. O na kũngĩkorũo kũrĩ mũndũ ũgũthingatĩte akũrute muoyo-rĩ, muoyo wa mwathi wakwa nĩ ũgaakorũo wohanĩtio wega na kĩohe kĩa arĩa marĩ muoyo nĩ Jehova Ngai waku. No mĩoyo ya thũ ciaku nĩ akaamĩikia kũraihu ta ĩikĩtio na kĩgũtha. Nĩ mbica ĩrĩkũ ĩgũkaga meciria-inĩ ũkĩigua ũrĩa wega na wendo ihetanaga nawe? Ũgwĩciria Daudi eendaga gũtwĩra atĩa ũkoniĩ hĩndĩ ĩrĩa aroiga ũrĩa atũroraga na njĩra ĩno? O na mũkuru ũngĩkorũo ũrikĩte atĩa, o na kana thũ cierutanĩrie atĩa, wendo na ũtugi wa Ngai na ũtongoria wake ũtarĩ nganja nginya mũthia wa rũgendo ndũrĩ kĩũria. Angĩkorũo ciugo ici nĩ ciekĩrire Jesu hinya e Kalvarĩ-rĩ, no tũgĩe na hinya wa ngoro o na ithuĩ. He hĩndĩ endwa aitũ makoragwo na ciũria nyingĩ. Ta Daudi njĩra njega ya gũcokia ciũria ciao ti kwaria ũrĩa athiomi maragia kana ũrĩa imenyi citaragĩria ũhoti wa Ngai. Handũ ha ũguo, nĩ kaba gwĩka ũrĩa Daudi aratuonia thĩinĩ wa Thaburi mĩrongo ĩrĩ na ithatũ mũhari wa ithathatũ. nĩ na njĩra ya kũnyitana mbaru, gwĩkanĩra hinya, kũrutanĩra ũira na wĩtĩkio wĩgiĩ ũrĩa Ngai arĩ wa ma. Nĩ ũira ũrĩkũ uumanĩte na kũmenya Ngai wĩ naguo ũngĩhota kuonania wega na ũtugi wake nĩ ũrĩrũmanagĩrĩra na ithuĩ? Nĩ ũira ũngĩ ũrĩkũ ũngĩongerera kuuma Bibilia-inĩ? Nĩ atĩa ũngĩhota kũgaĩra arĩa hihi maragĩa na nganja kwĩhoka atĩ Ngai nĩ atũroraga?

Thoma icigo ici kuma mabuku-inĩ ma Ellen G. White, Missionaries in the Home, page 143, thĩinĩ wa series ĩtagwo Testimonies for the Church, volume 4, na ũcoke ũthome The Divine Shepherd, page 476 nginya 484, thĩinĩ wa ibuku rĩtagwo The Desire of Ages, arĩa othe mũthia-inĩ magakorũo marĩ ahotani, nĩ magakorũo na mahinda ma magerio na metanga mũtũũrĩre-inĩ wao wa kĩĩroho. No no mũhaka maikare na wĩtĩkio mũrũmu biũ, tondũ kũrũngwo nĩ gĩcunjĩ kĩa marĩa andũ marutagwo me thukuru-inĩ ya Kristo, na nĩ kĩndũ kĩa bata mũno kweheria gĩko gĩothe kaimana. Mũtungatĩri Ngai no mũhaka akirĩrĩrie tharĩkĩro cia ũrĩa mũũru, inyũrũri ciake, na no mũhaka atoorie mĩhĩnga ĩrĩa Shaitani ekũmũigĩra njĩra-inĩ. No wathiĩ na mbere kũrora igũrũ na ti thĩ mathĩna-inĩ maku, ndũngĩũrwo nĩ hinya rũgendo-inĩ na thutha wa kahinda kanini, nĩ ũkuona Jesu agũtambũrũkĩirie guoko agũteithie. Na kĩrĩa ũngĩka nawe nĩ kũmũne guoko gwaku, wĩtĩkie biũ na ũmũreke agũtongorie. O ũrĩa ũrathiĩ ũgĩtuĩkaga mwĩhokeku, nĩ ũkũgĩa na kĩrĩgĩrĩro. Nĩ ũkuona ũteithio thĩinĩ wa Kristo gũthondeka mĩtugo mĩrũmu. ĩna mĩtaratara mĩega na mĩthaka. Caitani ndangĩhota kwagithia hinya ũtheri ũrĩa umanaga na mĩtugo ĩrĩa yonanagia ũrĩa mũndũ ahana. Ngai atũhete kĩheo gĩake kĩrĩa kĩega biũ. Atũhete mũrũ wake wa mũmwe, atue na igũrũ, atũkenie na atwagĩrie, na njĩra ya gũtũiga thĩinĩ wa ũkinyanĩru wa ũrĩa we ahana, tũkagĩa na mũciĩ thĩinĩ wa ũthamaki wake. Ũguo nĩ Ellen G. White wandĩkĩte ibuku rĩtagwo Messages to Young People kana ũhoro wandĩkĩirwo andũ ethĩ page 63 nginya 64 kana karatathi ka mĩrongo ĩtandatũ na ithatũ na ka mĩrongo ĩtandatũ na inya. Ciũria cia ndereti, kĩũria kĩa mbere, nĩ nginyagia ha ũkoretwo ũĩ atĩ gũtangĩka kũnene na magerio marĩa mokaga mũtũrĩre-inĩ waku, ma nĩ atĩ makoragwo me gĩcunjĩ gĩa gũkũruta ũgĩ na ũkirĩrĩria thukuru-inĩ ya Kristo? Kĩũria gĩa kerĩ, Nĩ atĩa ũteithio witũ kũhoreria na gwĩkĩra hinya andũ arĩa me mũkuru-inĩ kũngĩkorũo gwĩ gĩcunjĩ kĩa njĩra iria Mũrĩithi ahũthagĩra kũhĩtũkia andũ mathĩna-inĩ mao? Nĩ atĩa mwĩ kanitha mũngĩka wega makĩria mũhũthĩrũo nĩ Ngai gũteithia arĩa mabataire? Kĩũria gĩa gatatũ, Kĩrathi-inĩ kĩanyu, o mũndũ nĩ aheo kamweke oige ũrĩa wega na tha imũrũmĩrĩire. Nĩ kĩĩ mũngĩĩruta kuuma kũrĩ maũndũ marĩa andũ arĩa angĩ magereire? Kĩũria gĩa kana, Ta wĩcirie ũhoro wa mathaa ma mũthia rĩrĩa Kristo aarĩ muoyo agĩtonya icua-inĩ. Kumanagia na ũrĩa ũrona Bibilia-inĩ kana maandĩko-inĩ ma Ellen G. White, ibuku ta Desire of Ages nĩ rĩega kũhũthĩra. Jesu aatariĩ atĩa e ta mũndũ wahotire gũkirĩrĩria? Nĩ kĩĩ tũngĩĩruta kuuma kũrĩ ngerekano yake o na tũngĩkorũo twĩ icua-inĩ rĩa mũthemba ũrĩkũ o na ithuĩ? Nĩ tũcokie ngatho Mwathani witũ, tuuge rĩrĩa mathĩna na mĩnyamaro ĩtũkĩrĩire wĩ hamwe na ithuĩ ũgĩtũruta njĩra cia ũthingu kaĩ nĩ ũhoro mwega-ĩ tũgĩkũmenyaga na kũririkanaga ũguo thengiũ nĩ gũtũingĩria thukuru ya kristo reke ihoya rĩa o ũmwe witũ rĩkorwo rĩkiuga ũrĩa tũinaga nĩ ngwenda nduĩke mwana waku ũndute ũnyonie njĩkage o ũrĩa wendaga ndeithia ndeithia rĩu twahoya ũguo thĩinĩ wa mwathani witũ jesu kristo mũrĩithi ũrĩa mwega amen rĩu twakinya mũico wa lesson ĩyo ya mbere na lesson ĩno ĩgũka nĩ ĩroiga maciwa-inĩ ma mwaki ũrĩa ũkaga kaingĩ. Kĩrathimo magĩe na ihinda rĩega tũhote gũgathoma rĩngĩ kwĩruta uge wa Ngai na tũhote gũkĩgĩa na hinya.